no nko ara na ɔnam. Ɔne mpanimfoɔ akuku da mmienu ka ne ho. Prɔfɛt Adam Moses, hmm, yɛka sɛ yɛka ne ho asɛm a, yɛnkɔ nnɛ. Ɛna afei nso Prɔfɛt Samson Ɔsɛe, me nsa aka mpanimfoɔ yi wɔ fidua mu a Nyankopɔn asɛm paa na wɔde brɛ me ne wo mmienu Ɛnnɛ anwummere yi, mebɔ awuram wɔ studio B na makɔ akɔma mpanimfoɔ akɔ aba. Eeii, mpanimfoɔ, asomdwoeɛ. Amen o.
Na mo mpɔ mu te sɛn? Nyame adom a ɛyɛ. Sɛdeɛ yɛyɛ no no, atiefoɔ no ayɛ krado. Adwum wei deɛ ɛtwa guiɛ ara pɛ na yɛhu sɛ, eeii, nkurɔfoɔ, agyidifoɔ no, aka wɔn ho a wɔde Nyame asɛm no reba abɛdan Nyame mma. Nyame mma nso Nyame mma nso ayɛ krado sɛ wɔn bɛtie wɔn. Nti Prophet Samson Owusu Papa so mu wɔ studio bi ma me na atiefoɔ ayɛ krado na yɛnkɔ. Me nua Enoch meda wo ase. Me nso meda wo ase. Eh Onyankopɔn nyɛ ɔkɛseɛ paa. Amen. Yɛda adɔfoɔ ne anuanom nyinaa ase sɛ ɛdɔn ne berɛ yi adɔfoɔ ne anuanom, me papanom, me nuanom yɛde yɛahyiamu na yɛte yɛafidie ho sɛ yɛtie Hour of Salvation a Nokware Gyidie Asɔre ne fa a ɛwɔ Sunyani Wednesday Market akyi hɔ sɛ wɔagye berɛ na wɔbɛtie Onyankopɔn teasefoɔ n'anomu asɛm a yɛde rebrɛ ɔman Ghana. Saa berɛ yi, mɛsrɛ Accra ne adɔfoɔ nyinaa, ɔkra biara a ɔte me nne no, sɛ ɔkuta fon a, wɔmmɔwura Facebook ma yɛn, ɛwɔ Facebook Live, wɔbɛhu yɛn wɔ hɔ. Wɔmmɔ Evangelist Samson Owusu. Ɛɛ, wokɔ Facebook a, yɛn handle no yɛ Evangelist Samson Owusu. wobɔ a wobɛhu deɛ ɛrekɔ so. Wobɛhu sɛ ɛretwa gu live. Ɛretwa gu live ɛwɔ hɔ. Enti bɔ mmɔden ara na sɔ wo data. Mepaakyɛw mɛmfa nni agorɔ. Nkwagyeɛ ɛna aba wo fie nnɛ no. Na bɔ wuram ɛwɔ Facebook. Evangelist Samson Owusu ne handle ɛno no. Wobɔ wura mu wɔ hɔ a wo nso wobɛtumi ahwɛ no live. Nyame asɛm no ɛna ɔretwa gu no. Ɔpɛ sɛ akra a ɛwɔ all over the world obiara nya asɛm no bi tie nti na wɔde handle no ato dwa no ɛkɔ so live nti mepaakyɛw a bɔ wura mu na ansa na no prophet ma memfa wo number no nto dwa ebia obi bɛpɛɛ sɛ ɔfrɛ na eh, wobɔ mpaeɛ ɛma no anaasɛ wɔhia mmoa bi anaa obi nso ebia na ɔpɛ sɛ ɔne eh, true faith ɛba bɛsom

Momma yɛnka sɛ Nyankopɔn yɛ, N'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Amen.
Momma akra a ɛte ase nyinaa nka sɛ Awurade yɛ, N'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Amen.
Yɛdi kan yɛbɛda Awurade Nyankopɔn ase
sɛ ayɛ Ne pɛ, N'adom ne mmɔborohunu nti na yɛda so te ase. Ɛberɛ aduru sɛ yɛde Onyankopɔn Asɛm no ba. Na ansa na Onyame Asɛm no koraa bɛba no, me nua Enoch, yɛwɔ mpanyin bi a wɔsɛ metumi kyia wɔn ansa. ansa na Onyankopɔn anom asɛm no aba, efisɛ ɛnnɛ ne da a edi kan a yɛde ahyia mu wɔ Cheers FM. Enti sɛ yɛankae saa mpanimfoɔ yi a ɛnam wɔn so ama yɛn nso so ɛnnɛ da yi yɛgyina fidie so na yɛrekasa a, na yɛyɛ tiafoɔ. Enti no, mɛkyea ɛyɛ me senior apostle John Owusu Akyang, ɔno na nokware gyidi asafo nyinaa ayɛ ne dea, esi ne nan so sɛ sɔfo panyini, na makyea me regional pastor, Apostle Peter Dominic Osei, Na makyea me ankasa me papa prɛko pɛ, ɛyɛ District Pastor, Sunyani District Pastor, Pastor Daniel Ofosu. Mewie a, me nso hɔ ara, ɛyɛ Bono Ahafo ha yi, District Pastors mmienu na ɛtiri ayie a yɛnya wɔn wɔ ha. Nti mɛkyea me papa District Pastor, John Ampadu Antwi a ɔwɔ Kyerɛ Ase Kyerɛ District Pastor. Na mewie a, makyea me papa a Mefaa no n'ase adifo nnwuma mu ne nsɛnka nnwuma mu wɔ Kumasi. Ɛyɛ Zonal Pastor, Pastor Isaac Mensah, edin a dodoɔ no ara taa de nim no wɔ nokware gyidi som yi ne Alhaji. Mekyia me papa pa ara. Mekyia me ankasa me Master Philip Mpiani a yɛfrɛ no Watuba. Mekyia no. Makyia ɛne anuanom ne adɔfoɔ. Na makyia Sunyani District Mpanimfoɔ nyinaa, ɛberɛ no nti, sɛ yɛka sɛ yɛbɔ no baako baako a, adagye bɛbɔ. Nti Sunyani District mpanimfoɔ, m'asɛnkafoɔ panin, Ɔpanin Samuel Akoto, m'adifoɔ panin, adifoɔ panin Benjamin Ankama, me ba Sunyan branch nso so a, ɛyɛ ɔsɔfoɔ Joseph Brinya, mekyea no pii. Na makyea me deacon, Deacon Daniel Appiah, na mewie a makyea me elder, na makyea Nyame adɔfoɔ nyinaa sɛ asomdwie oo. Amen.
Na ansa na Nyame asɛm no bɛba no, wɛsrɛ sɛ yɛn nua Odiyifoɔ Moses mfa mpaabɔ nhyɛ asɛm no ase. Yɛbɔ mpaeɛ.
Tumi nyinaa hene ne wo awurade, wo a wo tumi boro tumi nyinaa so. Ɛberɛ aso sɛ ɔnko a ɛde wɔn ho asɛm bɛbrɛ ɔman no. Ma wɔn kronkron tumi ne ɛsobradeɛ nyinaa so mbɛfa asɛm no mu. Ɔkra bi a ɔbɛtie no ɔnya nkwa, na wopue wɔ animuonyam mu a yɛanyɛ yera aba. Wei na yɛsrɛ wɔ Ɔdɔ Ba Yesu din mu nti, amen. Amen.
Mom yɛnka sɛ Nyankopɔn ayɛ, N'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Amen.
Ɛdɔ ne bere wo ne nokware gyidi asɔre na ahyia. Mekae wɔ biom sɛ dwumadie yi din de Hour of Salvation. Nti ɛdɔ ne bere a wobɛte sɛ Memeneda bɛduru na wo nkoa wa nokware agyidifoɔ yɛwɔ fidie yi so yi hunu sɛ yɛtwe wo de wo akɔ nkwagyeɛ mu. Nti ɛnnɛ Onyankopɔn anom asɛm a ɛdi kan a yɛde ba wɔ Cheers FM no yɛkasa afa nkwagyeɛ ho. Mpɛn pii no, nkwagyeɛ yɛ adeɛ bi a menka no sɛ Akristofoɔ, ɛyɛ yɛn botaeɛ baako pa ara wɔ yɛn nyamesu mu. Sɛ ɔkra biara se ɔbɛdi Nyankopɔn akyi a, ɛwɔ sɛ ɔnya anidasoɔ bi sɛ ɔresom Nyame de apɛ nkwagyeɛ. Na nkwagyeɛ a yɛreka n'asɛm yi, wobɛbisa sɛ, mɛyɛ dɛn na manya saa nkwagyeɛ yi? Na anammɔn bɛn na mentuo na ɛde makɔpue saa nkwagyeɛ yi mu? Na hwan mu koraa na nkwagyeɛ yi wɔ? Onyame ɔma yɛn nteaseɛ daa. Amen.
Yɛde Bible reba bɛkyerɛ adɔfoɔ sɛ, sɛ wogye Yesu Kristo di a, Onyankopɔn teasefoɔ ne ba, wo nso wobɛdi n'akyi a, ma nkwagyeɛ nyɛ wo botaeɛ a ɛtɔ so mmienu. Sɛnea ɛbɛyɛ a Onyame a wose wosom no, Christ a wose wudi n'akyi no, ɛbɛba mfaso papa de ama wo. Nokwasɛm nie, asɛm baako a metaa ka paa ne sɛ, sɛ obi ba asase yi so na sɛ wanhunu Awurade a, nokwasɛm nie, wabɛsɛe ne berɛ. Enti ɛdɔ ne berɛ a yɛda so te ase, yɛwɔ nkwa, yɛwɔ ahoɔden, yɛwɔ ahome. Ɛwɔ sɛ mehwɛ Onyankopɔn teasefoɔ no. Wumi aka sɛ Nyankopɔn ayɛ n'adɔyɛ wɔ hɔ daa.
Saa berɛ yi, ɛnnɛ ne berɛ a ɛdi kan a me ne wo ahyia nti no, ɛwɔ sɛ metumi de nkyea a ɛfiri n'Agyenkwa pa Christ nkyɛn de ma wo. Yɛnhwɛ twerɛnsɛm no mu wɔ Galatians chapter one verse one. Galatians chapter one verse one, ɔse nkyea. Enti ɔkra biara a ɛnnɛ ne da yi wotie me ɛwɔ Cheers FM hundred point five na wohwɛ me wɔ Facebook live ɛyɛ Evangelist Samson Owusu no mede ɔsoro nkyea ɛde rema wo. Wɔse Paul a ɛmfiri nnipa. Enti ɛnnɛ me ɔsomafoɔ Samson a ɛmfiri nnipa. Nanso ɛnnam onipa bi so. Nanso ɛnnam onipa bi so. Na mmom ɛnam Yesu Kristo ne Agya Nyankopɔn a ɔnyanee no firii awufoɔ mu. Na mmom ɛnam Yesu Kristo ne Agya Nyankopɔn a ɔnyanee no firii awufoɔ mu no. Nso a meyɛ ɔsomafoɔ. A ɛdɔ ne berɛ me ne mo kasa yi, wɔayɛ me ɔsomafoɔ. Ne anuanom a wɔka me ho nyinaa. Ɛne me nuanom a ɛnnɛ yɛdi nhyiamu a wɔka me ho. De kɔma Galatia asafo no ahodoɔ. Mede ma wiase amansan nyina ara. Mede ma Ghana Maa nyinaa, adom mede ma obi a watwe api n'afidie atie Cheers FM hundred point five sɛ. Wɔse adom. Sɛ Onyankopɔn adom. Ɛne asomdwie.
Onyankopɔn asomdwie. Ɛmfiri Agya Nyankopɔn ne Yesu Kristo mu nka mo. Ɛmfiri yɛn Agya Nyankopɔn nka adɔfoɔ nyinaa. Amen.
Saa berɛ yi, bue w'aso ase na tie me. Nokwasɛm. Nokwasɛm nie, nkwagyeɛ yɛ adeɛ a Ehia nyamesomfoɔ saa. Enti ɔdɔfoɔ a wotie me, wo nyamesom a wosum nyina, bɔ mmɔden sɛ ɛbɛkɔ akɔwie nkwagyeɛ. Hallelujah.
Amen. Enti yɛmfa yɛn asɛm no mfa mfiri Yohane Asɛmpa ti mmiɛnsa nkyɛmu a ɛyɛ du nsia. Asɛmpa no sɛdeɛ Yohane kyerɛ maeɛ no, ɛtia yɛ mmiɛnsa nkyɛmu a ɛyɛ ɛdu nsia. Yohane se, Na sɛdeɛ Onyankopɔn dɔɔ wiase ni. Onyame ɔma yɛn nteaseɛ daa. Amen.
Me nua dɔfo a wotie me Onyankopɔn ɔdɔ wo Brother sister wotie me Onyankopɔn ɔdɔ wo Ɛma ne mma w'adwene mu da se n'agyenkwa pa Onyankopɔn no a yɛsom no no ɔnnɔ wo da Na Onyankopɔn se menka nkyɛ wo sɛ ɔdɔ wo Na sɛnea Onyankopɔn ɔdɔɔ wiase nie Sɛ ɔde ne ba koro a ɔwoo no maa yɛn. Sɛ ɔde ne dɔba a ɔwoo no koro no maa yɛn. Na obiara a ɔbɛgye no die no. Sɛ sɛ obi gye ne dɔba koro Jesus Christ Yesu Kristo yi di a. Ɔnyera. ɔnyera. Nokwasɛm mu.
Na obenya deɛ ayi? Daa nkwa. Daa nkwa. Hallelujah. Amen.
Na wei kyerɛ sɛ nkwagyeɛ a yɛpɛ yi, Onyankopɔn ahyɛ na de saa nkwagyeɛ wei asie ne dɔba Yesu Kristo mu. Enti okra bi a ɔpɛ sɛ ɔsom Nyame nya nkwagyeɛ bia no, ɛwɔ sɛ wotumi gye yɛn Agyenkwa pa Yesu Kristo adie. Sa.
Efisɛ Nyankopɔn ahyɛ da de nkwagyeɛ agyina Yesu Kristo mu. Nokwasɛm.
Enti ɔdɔfoɔ bia a Wopɛ sɛ wotu anamɔ ba Yesu Kristo nkyɛn no, na woba Nyankopɔn nkyɛn na nam ne so na wotumi anya nkwagyeɛ no, ɛwɔ sɛ wogye Yesu Kristo die. Onyame ɔma yɛ nteaseɛ daa. Amen.
Ɛno ne obi a ɔfiri wiase aba Onyankopɔn mu no step a ɛdi kan. Sɛ woannye Yesu Kristo anni na wannye n'asɛmpa yi anni na sɛ wannye Yesu Kristo nni anni n'akyi a, na wo nyamesom no, na wonnya nhyɛaseɛ.
Nyame ɔnkae yɛn daa. Amen. Sɛ wogye n'asɛm no di a, na afei adwensakyera bi aba w'akoma mu sɛ wobɛpa wiase akyi, wobɛpa wo ho akyi, na wo ne Christ aba abɛnante. Enti Onyankopɔn aka akyerɛ yɛn sɛ Wɔde nkwagyeɛ bi awura yɛn Agya Kuapa Yesu Kristo mu. Na obi a ɔgye no di no.
Sɛ sɛ obi gye Yesu Kristo di a. Ɔnyera. Ɔnyera.
Na ɔbɛnya daa nkwa. Na ɔbɛnya daa nkwa. Saa. Enti asɛm a Onyankopɔn ka yi, ɛyɛ nokorɛ. Sɛ, sɛ mepɛ sɛ menya nkwagyeɛ a, gye sɛ megye Yesu Kristo di, deɛ ɛdi kan. Yɛnkɔhwɛ asɛm bi wɔ Second Samuel chapter seven verses number twenty eight.
Second Samuel chapter seven verse number twenty eight wɔsi na afei. Eti Bible sɛ ɔdɔfo a wotie mi afei. Awurade Nyankopɔn. Yɛn Awurade Nyankopɔn no. Wo ara ne Onyankopɔn.
Onyankopɔn adɔfo a yɛsom no no, ɔno nko ara ne Onyankopɔn. Na wo nsɛm yɛ nokorɛ. Na Onyankopɔn nsɛm a wɔka no wɔ twerɛnsɛm no nyinaa, ɛyɛ nokorɛ. Na wɔde adepa yi ahyɛ no nkoa bɔ. Hallelujah.
Amen.
Onyankopɔn nsɛm a ɔkaa sɛ. wɔde nkwagyeɛ bi ahyɛ yɛn Agyenkwa pa Jesus Christ mu no. Bible se, Menka nkyɛ adɔfoɔ no anuanom sɛ Onyame asɛm a wɔka no, ɛyɛ nokorɛ. Enti sɛ wobɛhwehwɛ Yesu Kristo na woadi N'akyi a, na woagye No adi a, ampa sɛ wobɛnya nkwagyeɛ wɔ Ne mu. Onyankopɔn ne me ne wo mmienu hwammɔ da. Na Ɔde bɔhyɛ nsɛm bi ahyɛ ma me ne wo mmienu sɛ, sɛ yɛgye Nyankopɔn Ne Ba no Jesus Christ no di a, Yɛbɛnya nkwagyeɛ. Amen. Enti ɔse asɛm wei ɛyɛ nokorɛ. Nokwasɛm. Nyame ɔma yɛ nteaseɛ daa. Amen.
Enti dɔfo a wotie me, brother wotie me, sister wotie me. Adɛn nti na onyamesom ɛyɛ akyɛ saa? Adɛn nti na gyidi a sɛ ɔnya Nyankopɔn mu no ɔyɛ ama no akyɛ saa? Ɛdɔ ne berɛ a wote ase a wote me nka yi, me dɔfo tie me, na nya gyidie foforɔ bi wɔ Nyankopɔn mu sɛ Onyankopɔn no ne mu na nkwagyeɛ wɔ.
Hallelujah. Yɛnti sɛ ɔkenkan John nwoma no ɛba na John 1 verse 4 ne ba na ɔse ne mu na nkwa wɔ. Mm. Na saa nkwa no so ne ne nipa hann. Yɛnti sɛ wobɛtumi anya wowu akyi mu nkwa a eh. na wanya mu nkwagyeɛ a mm. ɛwɔ Yesu Kristo mu. Onyankopɔn nso ama yɛate ase sɛ ne bɔhyɛ nsɛm yɛ nokorɛ. Enti wasɛm no mmienu bɔ sɛ sɛ yɛgye Yesu Kristo di a yɛbɛnya nkwagyeɛ.
Enti ɔsomafoɔ Paul te asɛm yi a Ɛnna ɔkaa asɛm yi wɔ Romans chapter one verse sixteen. Romans chapter one verses number sixteen. Kenkan Bible.
Ɛda a Onyankopɔn nam Kristo Yesu so. Ɔdɔfo a wotie me.
Romans chapter one verse sixteen. Romans chapter one verse number sixteen. Kenkan. Ɔse nkwagye a ɛnam gyidie so ba. Hallelujah.
Amen.
Sɛ wogye Onyankopɔn di a, ɔdɔfoɔ, sɛdeɛ twerɛnsɛm no ama yɛate aseɛ no, nkwagyeɛ di akyire. Sɛ wogye Onyankopɔn Kyasefoɔ, Ne Ba Jesus Christ no di a, nkwagyeɛ bi bɛtumi anam mu aba.
Na sɛ nkwagyeɛ bi bɛtumi anam mu aba, gye sɛ bere Nyankopɔn Asɛm yɛ kyerɛkyerɛ wo. Anammɔn ne berɛ bi a ɛwɔ sɛ wobɔ ansa na woatumi akɔ akɔpue saa nkwagyeɛ yi mu. Sɛ wogye Nyankopɔn di a, ɛyɛ first step, na wonya nwieɛ.
Nyame ma wo nteaseɛ daa. Amen.
Sɛ wogye Yesu Kristo di a, mese ɛyɛ first step na wunya nwieɛ. Ɛwɔ sɛ yɛtumi de nsɛm bi kyerɛ wo ɛfa Christ a wabɛgye n'adie no ho, anamɔntuo a ɛwɔ sɛ wotuo na de wo akɔ akɔpue nkwagyeɛ no mu. Enti as Paul bɛka asɛm yi wɔ Romans one sixteen no. Wɔse, M'ani nwu nsɛmpa no ho. Enti, ɛdɔ ne bra me ne wo kasa yi, Ɛnam gyidie a manya no wɔ Yesu Kristo mu nti, m'ani nwu Nyankopɔn asɛmpa no ho. Ɛfiri sɛ. Ɛfiri sɛ. Ɛyɛ Nyankopɔn tumi a wɔde kɔ nkwagyeɛ mu. Asɛmpa a mereka akyerɛ wo yi na wɔbɛhyɛ w'abrabɔ yie na wɔafa na wɔde ayɛ adwuma sɛdeɛ ɛsɛ no. Nsɛm a me ne wo bɛka yi, a me ne wo ka yi, ɛbɛgyegye wo atutu anamɔn de wo akɔwura saa nkwagyeɛ a me ne wo ka ho asɛm no mu.
Wɔse ɛyɛ Nyankopɔn tumi a wɔde gye kɔ nkwagyeɛ no mu. Enti, nsɛmpa a me ne wo ka yi, ne nea mebɛkyerɛkyerɛ wo yi wɔ Christ a wagye no adi akyiri no, ɛregyegye wo anantew atenetenew de wo akɔ akowura nkwagye no mu. Ɛma wɔn a wɔgye die.
Enti, wo a woagye Yesu Kristo adi no, nsɛmpa a me ne wo reka yi no, ɛbɛtenetenew wo ama wo a woagye adie atumi anya nkwagyeɛ. Kenkan Bible. Wɔse Yudafoɔ akane no. Wɔse Yudafoɔ akane.
Helafoɔ.
Ɛne Helafoɔ nso.
Ɛfiri sɛ. Ɛfiri sɛ.
Emu na wɔn yii Nyankopɔn tenenee adi firii gyidie mu kɔ gyidie mu. Saa asɛmpa yi a me ne wo reka yi, Ɛno mu na mereba bɛyi Onyankopɔn tenenee adi biara dɛn adi akyerɛ wo? Ɛwɔ Onyankopɔn Dɔba Yesu Kristo mu a wagye no adie. Sɛ wogye Yesu Kristo di a, ɛwɔ sɛ obi tumi ka Nyankopɔn ho asɛmpa bi kyerɛ wo, na ɔkyerɛkyerɛ wo na ɔgyegye wo taataa de kɔ wura Nyankopɔn nkwagyeɛ no mu. Enti asɛmpa a meka yi, mebɛkyerɛ wo tenenee berɛ bi a ɛwɔ sɛ wotumi bɔ, na woatumi atu anammɔn akɔ akɔwura nkwagyeɛ no mu. Enti asɛm yi na ɛgyegye wo taataa de wo akɔwura nkwagyeɛ mu. nam trenee mu kenkan Bible.
Enti Bible se wɔatwerɛ asɛm wɔ Twerɛnsɛm no mu sɛ,
Sɛ wogye Yesu Kristo di a, ɛgye sɛ wobɔ abrabɔ trenee bi. Na sɛ wobɔ abrabɔ trenee deɛ a, ɛnneɛ gyidie a wonya no wɔ Yesu Kristo mu no, wonam saa gyidie no so Ɛne abrabɔ tene a bɛbɔ no so wobɛnya nkwagyeɛ. Halleluya!
Ɔdɔfoɔ a wotie me, sɛ wogye Yesu Kristo di a wonwieɛ. Mese sɛ wogye Yesu Kristo di a na wonwieɛ. Ɛwɔ sɛ wotumi tu anammɔ bi. Ɛno ne tene ne berɛ a meba bɛkyerɛ Onyankopɔn asɛm no. Enti brɛ w'aso ase na tie me na yɛnsua twerɛnsɛm no sɛdeɛ ɛsi ɛkasa fa. Ɛfiri sɛ, dɔ ne brɛ mu nnipa gu nsɔredɛm. Wɔfiri sɛ wɔsom Nyame. Nanso so nkyerɛkyerɛ papa a bɛde nnipa bɛkɔ akɔwura nkwagyeɛ mu no, nkyerɛkyerɛ papa no, abɔ nnipa? Enti yɛse yɛgye Yesu Kristo adi, nanso so anamɔntuo a yɛtuo no ntumi mfa yɛn nkɔwura nkwagyeɛ mu. Halleluya!
Enti nhyira ne sɛ ɛnnɛ Homeda yi, wo ne nokware gyidie asɔre a ɛwɔ Sunyani Vale akyiri hɔ yɛadi ahyiamu sɛ Onyankopɔn fa yɛ so na Yesu agye n'adi akyiri no, yɛakyerɛ ɔkwampa bi na wafa so, yɛakyerɛ ɔtenenee berɛ bi na wanam so na watumi akɔ akɔwura nkwagyeɛ mu. Hallelujah! Enti wei kyerɛ sɛ ɛwɔ nipa biara wo nkwagyeɛ mu no, tenenee yɛ adeɛ a ɛho hia paa. Asɛm a Bible ka yi kyerɛ sɛ nipa biara, sɛ ɔsɛ wohwehwɛ nkwagyeɛ a Onyankopɔn a wose wosom no bɛba Christ a wose wogye n'akyi a, ɛwɔ sɛ ɔtumi ma tenenee ho hia wo. Hallelujah. Amen.
Enti ɔsomafoɔ Paul bɛka asɛm bi ɛwɔ First Corinthians chapter 6 Vɛs nɔma nan no. Korintofoɔ nwoma a ɛdi kan, eti a ɛyɛ nsia, ne nkyɛmu a ɛyɛ nkron. Kenkan Bible ɛ. Ɔsoro asɛm ne sɛ, trenee ho hia yie. Enti, sɛdeɛ medii kan ka kyerɛɛ wo no, sɛ wo nso bɛsom Nyankopɔn apɛ nkwagyeɛ nko ara deɛ a, ɛwɔ sɛ ɔma trenee ho hia wo. Nokwasɛm.
Brɔda a wotie me, sista a wotie me, me bra a wotie me, me papa a wotie me, aberanteɛ, ababaawa, sɛ wo nso bɛsom Kristo na sɛ wopɛ nkwagyeɛ nko ara deɛ a, ɛwɔ sɛ ɔtumi ma trenee brɛ a ɛho hia wo. Paa. saa dɔfo a wotie me yɛn som nyame mfa mpɛ nkwagyeɛ saa eti saa so bɛsom nyame ade apɛ nkwagyeɛ deɛ a ɔdɔfo matene ne ho hia ho eti paul bɛka asɛm bi anaasɛ monnim sɛ wɔn a wɔntene no renya onyankopɔn ahenni no enti bible se memmisa ɔkra bi a wotie me sɛ enti anaasɛ wonim sɛ sɛ obi te wiase na sɛ ɔsɛ ɔpɛ kristo mu nkwagyeɛ sɛ obi te wiase na ɔsɛ ɔsom yɛn agyenkwa pa jesus christ yi na sɛ ɔde akɔwura nkwagyeɛ mu a, wonim sɛ sɛ woammɔ abrabɔ tenenee a, wontumi nkɔwura Christ n'ahennie no mu. Momma wɔnnaadaa mo.
Wonim sɛ wontumi nkɔ nkɔwura Yesu Kristo nkwagyeɛ no mu. Enti ɔse sɛ wotwam yi a, mma obiara nyɛ dɛn? Ɛnnaadaa wo. Ɛnnaadaa wo. Bra. Mma obiara nnaadaa wo sɛ nyamesom, ɛnoa ne w'akomam. Hallelujah. Amen.
Sister wotie me. Mma obiara nnaadaa wo. Nokorɛ. Ɛmfa brada bi ntoto nka nkyerɛ sɛ nyamesom ɛno ara ne w'akomam. Na Christ yi ɔde adom bi na ɛbɛgye yɛn. Hallelujah. Ɛ, nkwagyeɛ da no adom bi abue o. W'adom berɛ no eberɛ ara a wo ne me, me, me kasa a wotie yi. W'adom berɛ no ara nie. Ɛdɔ ne berɛ a wotie Nyankopɔn asɛm no ne wo dom berɛ. Hallelujah. Amen.
Eti ma obiara nnaadaa sɛ nyamesom, ɛno ara ne w'akoma mu. Hallelujah. Amen. Sɛ wogye Yesu Kristo di a, ɛwɔ sɛ wotumi de nnwuma bi taa toa. Nokorɛ. Ɛ, hyɛ ase no wɔ James chapter two verse fourteen. James chapter two verse number fourteen no. Kenkan Bible ɛ. Wɔsi gyidie a nkwa ni mu no nni mfasoɔ. Hallelujah.
Amen. Eti sɛ yɛ sɛ wagye Yesu Kristo adi Wopɛ nkwagye a? Bible se gyidie bi wɔ hɔnom a ɛmfa wo nkɔ nkwagyeɛ mu, gye sɛ nnwuma yɛ dɛn? Ɛka ho. Enti ɛdɔ ne berɛ yi, saa nnwuma na me ne wo ɛreba abɛsua, na yɛasua no wɔ twerɛnsɛm, ne Nyankopɔn asɛm de atenetene yɛn. Ɛyɛ sɛ yɛsom Nyame, nanso nnwuma bi wɔ hɔnom a ɛnsa mfata Kristofoɔ.
Sɛ mantumi amfa Onyankopɔn asɛm wei na Nyame amma kwan amfa me mu amfa asɛm wei ammrɛ wo a, wonam saa nnwuma wei mu saa na woawu na woannya nkwagyeɛ. Enti sɛ wogye Yesu Kristo di a, ɛwɔ sɛ nnwuma bi nso yɛ dɛn? Ɛka ho, na ɛtumi de wo akɔ akɔ akɔwura nkwagyeɛ mu. Enti gyidie a nnwuma nni mu no, ɛntumi mfa wo nkɔ nkwagyeɛ mu.
Bible se wo a wotie me, woyɛ me nua.
Sɛ obi ka sɛ wagye Yesu Kristo adi.
Nanso ɔnni nnwuma a. Na sɛ wantumi ammɔ bra bi amfa nnwuma bi ans anjustify amprove ankyerɛ nnipa ne Nyankopɔn sɛ wagye Yesu Kristo adi nti ɔrebɔ bra bi de akɔwura nkwagyeɛ mu a. Mfasoɔ bɛn na ɛwɔ mu? Ɛ, Bible se yɛmmisaa sɛ, Mfasoɔ bɛn na ɛwɔ mu? Gyidie bɛtumi agye no anaa? Wɔse memmisaa sɛ, Nti wo gyidie agye Yesu Kristo diiɛ ɛne anammɔntuo ne bra bi a wobɔ a ɛnsa mfata yi? Nti saa ɛmu gyidie ne abra bi a wobɔ a ɛnsa mfata no ɛbɛtumi agye wo anaa? Daabi. Obetumi agye wo saa ma no ayɛ yiye? Dabi.
Ɔdɔfo a wutie me, anammɔn bɛn a wobɔ no betumi agye wo ama no ayɛ yiye? Dabi. A Adɛn nti na yɛwɔ asɔredam? Yɛagye Yesu Kristo adi, nanso yɛwɔ ayere wɔ mpena. Ɛ? Yɛte asɔredam o, na asɔremma akyɛ yɛn ho afa. Wei se me boy, wei se me girl. Wobɛtumi ka sɛ, Me nipa no, me nipa no, ɔnni yɛ. Wɔn ankasa tumi abɔ nnipa wɔ asase so,
nanso wɔmmɔɔ dɔteɛ da. Wɔn ankasa kreti nnipa ama ne ho wɔ wiase sɛ ne nipa no yɛ dɛn? Ɔnni yɛ. Na ɛda a Nyankopɔn bɛba no, wobɛkyerɛ no dɔteɛ a tete de bɔɔ saa wo nipa korɔ no. Hallelujah! Ɛba ne saa deɛ na wo gyidie no nnwuma no awu.
Na nnwuma no a awu no nti wontumi mfa nkɔwura nkwagyeɛ mu. Enti, Bible se, Memma obiara nnaadaa wo sɛ nyamesom anua ne w'akomam. Ɛwɔ sɛ wotumi de bra bi justify wo nyamesom. Ɛwɔ sɛ wotumi set example ma obi a ɔno nso so onnya nnye Kristo nniiɛ, na ɔno nso atumi hwɛ wo sua na ɔno nso sakyera. Efisɛ Paul bae no, asɛm a ɔkae ne sɛ, Monhwɛ me Paul, mensua me. Sɛnea mehwɛɛ Christ meyɛɛ dɛn? Mesuaa no no. Nti sɛ woagye Yesu Kristo adi deɛ a, ɛwɔ sɛ wohwɛ Christ ɛyɛ dɛn? Sua no. Da bɛn na Christ da bɛn na Christ atumi de ansaa agye obi sika? Ɔdɔfo a wotie me, da bɛn na Christ atumi akɔfa obi yere?
Wohu bi saa da?
Da bɛn na Christ atumi de obi ne ntɔkwa pipapipe? Wohu bi saa da?
Da bɛn na Christ atumi frɛ nsuo 18 de bɔ obi dua? Hallelujah!
Wei kyerɛ sɛ yɛgye gyidie wɔ Nyankopɔn mu no, yɛgye Yesu Kristo adi, nanso yɛn nnwuma awu. Na ɛba no saa deɛ, mekyerɛ sɛ ɛntumi mfa wo nkɔwura nkwagyeɛ mu. Enti wɔse yɛmma obiara nnaadaa yɛn. Kenkan Bible ma me.
Wɔse, Momma obiara nnaadaa mo. Enti sɛ wotie me a, mma obiara nnaadaa wo. Sɛ wogye Yesu Kristo di wie a, asa. Wobɛtumi ka sɛ, Mafa Yesu Kristo ayɛ dɛn? Abɔ me bo. Nanso so wɔfa obi yera ne yam nhyɛ no? Nanso deɛ mekae ne sɛ Yesu Kristo ɔde n'akaa de no ahyɛ wo bo. Enti sɛ nka wokɔ bio a, nka wo sɛ wo yam tumi yɛ dɛn? Ɛhyew. Wode Yesu ahyɛ wo bo nti wo yam antumi anhyew. Ahomakye na wakɔ akɔbɔ bia ba bia ba wura mu na akɔbɔ ne pono ano.
Wopɛ apia nom. Wo so wode Yesu Kristo ahyɛ wo bo. Enti ɛnsɛ na wonom yɛ ɛfa wo mene mu no ankɔfa wo bo. Dɔfo, mibisa wo sɛ, nsa no a wonomeeɛ no, ɛfa wo mene mu no ankɔfa wo bo? Ɛnyɛ hɔ asena so no de Yesu Kristo ase. Adɛn nti na wamma wo yam anhye woɔ?
Haleluya!
Adɛn nti na wamma wo yam anhye woɔ? Obi a ɔde Yesu Kristo abɔ obupan ni. Saa anammɔntuo bi wɔ hɔ nom a ɛntumi mfa wo nkɔ nkɔwura Christ nkwagyeɛ mu. Enti mma obi annaadaa wo.
Haleluya!
Te sɛ woanhwere w'anammɔntutuo yie na sɛ woyɛ wo sɛ, ɛɛ, ɛna wiase mmaa no ayɛ fo. Enti wode wo ho bɛka sɛ, Magye Yesu Kristo adi. Saa na wɔka ho. Wɔahyɛ o. Onyame ɔnkae yɛ daa. But obi bɔ gyama nti obenya nkwagyeɛ?
Hallelujah!
Mese, sɛ wote agyamammɔ mu na sɛ woansesa a, na sɛ owuo fa wo anaasɛ atemmuo ba nnɛ a, wo ne nkwagyeɛ to nkwanta a. Hallelujah!
Ɔdɔfoɔ a wotie me, sɛ wosom bosom Na sɛ wokɔkoto nsuo kɔkoto nnua, wo nyamesom ne wo nyamegyedie a woanya wɔ Christ mu nyinaa akyi, na kɔkoto bosom, na sɛ woso bosom, na sɛ woda so kɔm, na sɛ wosom bosom a, meka kyerɛ wo sɛ woansesa, na sɛ Christ ba, anaasɛ wowu a, wode nkwagyeɛ to nkwanta a. Moapae ɛne awaresɛefoɔ. Ɔdɔfoɔ a wotie me,
brankyɛ bi ahyɛ da atew sika ayɛ wo ho adeɛ. Sista wotie me, Abusua bi ahyɛ da aba fie abetua wo tiri adeɛ ɛna wɔfa bɛɛma no akyi. Berɛ a woteam yei, wotumi ate sika akɔyɛ ɔbaa bi ho adeɛ wommu no. Worefa n'akyi akɔfa ɔbaa foforɔ. Ɛba no sɛ woayɛ awaresɛeni. Sɛ asɛm a wotie yi, sɛ woansesa na nyamesom a wogye no adi na sɛ owuo bɛfa wo anaasɛ Nyankopɔn ba nna a wode nkwagyeɛ too nkwanta a, Moapae ɛne ahohwiefoɔ.
Ɛ, ahohwi bra Yɛagye Yesu Kristo adi, nanso baabi a nnipa a ɛnsɛ mfata bɛnante abɔ twi akɔ biara no yɛ dim bi. Enti wokan Psalm 1 verse 1 a, wobɛkyerɛ ɔtreneeni ne ɔbɔnefoɔ difference a ɛda wɔn ntam. Hallelujah!
Disco no yɛ dim, nanso yɛagye Yesu Kristo adi, yɛpɛ nkwagyeɛ. Night club no yɛ dim,
nanso yɛagye Yesu Kristo adi, yɛpɛ nkwagyeɛ. Hallelujah!
Adɛn nti na ɛwɔ sɛ ɛba saa?
Enti sɛ wobɔ ahɔhwibra Na sɛ obi a wote nsɛm yi, na sɛ ɔgye Yesu Kristo di, na sɛ woansesa, na sɛ owuo bɛfa wo, anaa sɛ atɛmmuo ba nnɛ, wo ne nkwagyeɛ to nkwanta a. Moapae.
Ɛne mmarima a wɔne mmarima da. Asɛm wei yɛ awerɛho papa.
Asɛm wei yɛ awerɛho papa.
Ɛyɛ asɛm bi koraa kani koraa sɛ nka yɛbɔ din mpo. Ɛsɛ Nyankopɔn nyansa mu no, ɔbɔɔ ɔbarima na ɔtenaa ase hunu sɛ ɔbarima nko ara ntumi nyɛ dɛn? Ntumi ntena. Saa na ɛte no, ɔbɛbɔ ne sɛ soboafo ayɛ dɛn aka ne ho. Nanso nnipa bi nso wɔn nhu ne saa. Hallelujah. Amen.
Nnipa bi nso wɔnyɛ dɛn wɔn nhu ne saa. Ɔbɛwale ne yɔnko deɛ ne yɔnko bɛrima. Brada wotie me.
Asɛm a meka yi, Nyankopɔn nam me so se menka nkyerɛ wo yi. Sɛ ose wopɛ nkwagyeɛ paa deɛ a, twe wo ho firi ho. Hallelujah. Amen. Mese yɛ dɛn?
Twe wo ho firi ho. Sɛ anka nnɛ Ghana mmarima nyinaa atumi agyae saa su ne ɛbra bɔne wei a, anka mmaa agugu hɔ a wɔnnya kunu nyinaa kɔma aware. Nokwasɛm.
Hallelujah!
Amen!
Enti sɛ woansesa amfiri saa suban wei ho a, mese wo ne nkwagyeɛ to nkwantaa. Moapae ne awifoɔ. Hallelujah! Amen!
Wahu?
Saa nkurɔfoɔ no nso so, awifoɔ.
Wɔbi ahyɛ da brɛ. Brother, obi ahyɛ da brɛ asɛm ne de mfifire sɛ ɔde pɛ agyapadeɛ ato hɔ ama ne mma. Ɔde pɛ brɛ papa bi abɔ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnyɛ sansafoɔ wɔ wiase. Na wotumi anya bi de aboa mmɔborɔwa. Na wode da koro pɛ, wode sima pɛ. Wobɛwura ne so a, na deɛ wapere anya, ɔde mfɛ dodoɔ apere anya no, na wakɔ akɔfa.
Hallelujah.
Amen.
Ade baako a ɛyɛ me ya koraa ne sɛ, Saa foɔ no, saa foɔ no awifoɔ no, ɔmo kɔ ɔmo bɔ mpaeɛ.
Mese, me nua Enoch, ɔmo kɔ ɔmo bɔ mpaeɛ o. Ɔmo bɔ mpaeɛ paa. Wɔde ne ho hyɛ Nyankopɔn nsa. Efisɛ ɔgye di sɛ Christ no ɔwɔ hɔ. Hallelujah. Amen.
Wɔgye di sɛ Christ no yɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ. Nanso ne nyinaa akyiri na wɔayi ɛno afi n'adwenem ato atwene. Na ɔde tuo na wɔde sekan akosi ne nua bi so agye ne ho sika. Owifo a wutiam yei, sɛ woansakyera w'adwene a, mise, ɛdɔ ne duru na sɛ wonsesae a, wo ne nkwagyeɛ to nkwanta a. Moapae ɛne nsa ɛne aniberefoɔ. Hallelujah! Amen.
Aniberɛ, aniberɛ. Yɛyɛ Kristofoɔ. Yɛagye Yesu Kristo adi. Yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi anya nkwagyeɛ. Nanso sɛ me nua kɔ so a, na ɛyɛ me ya.
Adɛn nti na adeɛ wei me nua wei na ne nsa kaeɛ? Me me ho ɔfɛ sen no. Adɛn nti na bɛrima wei ba fie ha, me ne me na ɔwale meɛ? Na n'ani bere ne nua no. Yɛde ne nua no nenam nnuro so ne ɛkeka nsɛm bi ɛfa ne nua ho. N'adamfo pa a ɔne ne kɔ ne ne ba. Ani bere nti na adepa bi a ɛpue ba n'adamfo no ammɛso ne so nti, Wɔsi ɔgye Yesu Kristo adi, nanso na n'ani bere ne nua no. Oniberefo a wutie me, sɛ woansesa a, wo de nkwagye ato nkwanta a. Moapae ne nsabofoɔ. Hallelujah!
Amen!
Hallelujah! Amen!
Mese obi tie me, hɛ, ɔkɔ asɔre a, mese ɔtwa bi. Kyɛe sɛ. Nyame ɔnkaɛ daa. Amen! Mese obi tie me paa, ɔkɔ asɔre a, ɔtwa bi. Nokorɛ ni. Asɔfoɔ binom twa bi, ne yɛnom Nkramofoɔ binom twa bi, na wɔn koraa deɛ wɔde gu butane mu. Mekae sɛ yɛwɔ Kumase, na yɛwɔ baabi a Nkramofoɔ binom yɛ dɛ ɛwɔ, na ɛyɛ ɛɛ me nua baako bi a menim no, na ɔse ei malam anaasɛ kramonyi anka mo deɛ anka mo nom nsa no, ebinom nso yɛ dɛn, ebinom twa. Hallelujah. Amen.
Ɔdɔfoɔ a wotie me. Mesrɛ sɛ ɔde ɔde Christ adi deɛ a, Bible se gye wo ho firi nsano mu. Amen. Yɛn nuanom eh, Twam ɔsomfoɔ, yɛne wɔn ana ɛbɔ. Nyamesom no yɛ baako. Nti nsɛm bi wɔ hɔ nom a wɔ sɛ yɛtumi yɛ dɛn ɛka kyerɛ wɔn. Mimi sɛ metie Nkramofoɔ, Malamfoɔ no, wɔn preaching bebree. Malam Isa Ɔsɛe, ɔno metie ne preaching paa. Hallelujah. Amen.
O Kristoni a wotie me, nsanom ɛnka Kristosom ho. Enti sɛ wotie me na sɛ woansesa na sɛ woansakyera a, Mese, Nkwagye, Ɔne ne to nkwanta a. Moapae, ɛne ntakoapɛfoɔ.
Ah, ah, ah, obi a wose wosum Nyame. Asɛm ba wo ne onyanko ntam a, wose wonni me, kɔ kɔbisa me, me fie. Kɔ me kurom ne kɔ bisa. Eh? Kɔ me kurom ne kɔ bisa. Mɛkɔ pɛ ne atɛhyɛ o. Obi ne wo nya asɛm a, ɔse mekɔ asɔre aba. Oh,
na nka m'asɛm ne kora nkɔ da. Anka wokɔ Nyankopɔn fie ba dɛ minim sɛ ɔsɔfoɔ yɛ dɛn ɛkyerɛkyerɛ wo enti nka wobɛkɔ Nyankopɔn fie abɔ dɛ na anka ntɔkwa na anka wode ato hɔ na anka atu atwa nanso wobɛkɔ aba asa abɛka ntɔkwa a ɔse wodeɛ twɛn me twɛn me na meyɛ dɛn mekɔ aba dɔfoɔ a wotie me ei sɛ woansesa a nkwagyeɛ na wopɛ no wo nsa nka o wo ne nkwagyeɛ to nkwanta a moapae ɛne amimfoɔ hallelujah amen wodi wo yɔnkoa mim too yɛn nkoa mmim, wosan tetɛ wo yɔnko. Brɔda, ma Nyame nkasa nkyerɛ wo. Amen. Bible se sɛn? Wɔse, Weinom nyinaa rennya Nyankopɔn ahenni no. Enti nneɛma a Onyankopɔn nam ɔsomafoɔ Paul so bobɔɔ yɛn nyinaa no, wɔse sɛ wo nso woagye Yesu Kristo adi a, ɔsɛ ɔtwe wo firi saa nneɛma wei nyinaa ho. Nokwasɛm. Na sɛ woyɛ saa nneɛma wei bi a, ɛwɔ Yesu a wagye no adi akyi a, wo wonnya Christ n'ahenni no.
Wontumi nya nkwagyeɛ ma no nyɛ yie. Hallelujah. Ɛfiri sɛ nkwagyeɛ na ɛde kɔwura ahenni no mu. Nyame ɔma yɛ nteaseɛ daa. Christ ɔma yɛ nteaseɛ daa. Enti Ephesians chapter 4 verse 17 no. Efesofoɔ nwoma no eti a ɛyɛ ɛnan nkyɛmu a ɛyɛ edu nson. Ɛsɛ sɛ wɔgu amanaman nneyɛɛ bɔne. Enti sɛ wo nso wopɛ nkwagyeɛ deɛ a, Onyankopɔn se me menka mfa N'asɛm nkyerɛ wo sɛ, sɛ nkwagyeɛ nti paa na wose wosom Nyame deɛ a, ɛsɛ sɛ wogu amanaman ne yɛ bɔne no. Hallelujah!
Amen!
Mese, amanaman a yɛhui na yɛbɛtena asase so bie yi, nneɛ bi kɔ so a, sɛ ɔso wagye Yesu Kristo adi a, ɔsɛ ɔtwe ho firi mu.
Sɛ ɔso wagye Yesu Kristo adi sɛ ampaara ampaara sɛ wopɛ nkwagyeɛ a, ɔsɛ ɔtumi twe wo ho yɛ dɛn? Efiri mu. Enti nkwagyeɛ no nti, Mede Onyankopɔn Asɛm nso reka akyerɛ wo sɛ, amanaman nneyɛeɛ bɔne no, twe wo ho firi mu, na woatumi anya nkwagyeɛ. Kenkan Bible.
Enti meka yei.
Enti Paul se ɔreka wei. Na medi adanse Awurade mu.
Na ɔdi adanse wɔ Onyankopɔn mu. Sɛ. Sɛ. Monna, monnante bio. Sɛ, ɔkra biara a ɔse wagye Yesu Kristo adie no, ɛnnante bio. Sɛdeɛ amanaman mufoɔ a aka no nante wɔn adwene hunuiɛ mu no. Sɛdeɛ amanaman mufoɔ a aka no. wɔnante wɔ wɔn adwene hunuyɛ mu no. Hallelujah! Obi ntem de, n'adwene bɛyɛ no sɛ ɔnyɛ bia na ɔyɛ. Honhom Kronkron biara nyɛ dɛn? Ɛnkasa nkyerɛ no, ɛnkyerɛkyerɛ no sɛ Christ a wagye no adie yi, ɛwɔ sɛ Honhom Kronkron bi ne no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛtena.
Enti obetumi atena ase adwene bɔne ho adeɛ kyɛ na ɔkɔ akɔdi. Hallelujah! Amen!
Enti nipa dwene no dɔ ne bebree na ɛyɛ a ɛyɛ hunuyɛ. Deɛ n'adwene bɛyɛ no biara na ɔyɛ dɛn? Na ɔyɛ. Wɔntra ase susu nhunu sɛ enti deɛ meyɛ no mebɛkɔ nkwagyeɛ mu. Sɛ anka nipa biara di bɔne na kɔtena ase dwene ho a, anka ɔnyɛ.
Nyame ɔma yɛ nte aseɛ daa.
Enti nka wode abaa kɔbɔ wo nua kum ni ɛna nka wotena ase dwene ho hwɛ sɛ enti mede bɔ na kui nka me na nka obi de bɔ me kwan ti kum me anka bɛyɛ me dɛ. Daabi da. Anka bɛkɔ akɔku wo nua.
Daabi.
Hallelujah!
Wɔse monnante bio sɛdeɛ amanaman a aka no nante, ɛfiri sɛ wopɛ nkwagyeɛ nti. Kenkan Bible. Ntoma edu nwɔtwe, wɔn na wɔn adwene mu aduru sum. Wahu? Nnipa bi ntie me, ɔno deɛ meka mekyerɛ sɛ, asase yi so ɛ, wɔnyɛ obiara na ɛpɛ nkwagyeɛ o.
Hallelujah!
Obi wɔ hɔnom a, berɛ a ɔbɔ obiara kyerɛ sɛ ɔno nkwagyeɛ no ɔnyɛ dɛn? Ɔmpɛ. Bere a ɔbɔ biara kyerɛ sɛ nkwagye no wɔmpɛ. Mese obi tie me. Wopɛ a, fa ahoma dadeɛ kyekyere no. Wahu? Dadeɛ nkɔnsɔnkɔnsɔ, fa gu no. Kyekyere no. Fa no kɔto heaven. Ɔbɛtete mogya no afiri heaven hɔ. Wonya ka sɛ ɔnkɔ heaven no, kɔ ara na ɔnkɔ.
Hallelujah.
Amen.
Mese wonya ka sɛ ɔnkɔ ɔnya ɔsoro ahemman mu no nkɔ no, kɔ ara na ɔnyɛ dɛn? Kɔ ara na ɔnkɔ. Onyame ɔnkaa yɛ daa. Amen.
Mese wo paa ma yɛnhyɛ da ho yɛnsiesie hɛ ɔsoro aheman mu no ɛmfa nsi hɔ ah nananom mantie video bi papa bi kaa ɛkasaeɛ sɛ ɔno deɛ sɛ yɛkɛde heaven bɛsi ne dɛm koraa nka ɔnwuram Nyame hu yɛ mmɔbɔ daa Amen.
wɔse sɛ yɛde asɔre asɔre dan ɛbɛsi ne dɛm koraa ɔno nka ɔnwuram da. Nti saa nipa wei nti ɔpɛ nkwagyeɛ? Daabi. Sɛ wohwɛ bra a nipa wei bɔ na sɛ wosua nti wobɛkɔ wobɛtumi awura nkwagyeɛ mu? Daabi. Onyame ɔma yɛn nteaseɛ daa. Amen. Enti nhwɛ obi bra a ɔbɔ nsua da. Nokorɛ. Hunu deɛ ɛda w'ani so sɛ wopɛ botaeɛ nkwagyeɛ bi akyirɛ kwan. Kwase. Ne saa nti nhwɛ obi nsua no abrabɔ no mu da. Nokorɛ. Wo yɔnko ti wo yɔnko ne obi paa nanso hunu sɛ asaase yi so a yɛwɔ no honam fam mpo no obiara wɔ ne destiny. Nokwasɛm. Hallelujah. Amen.
Enti wo deɛ hunu baabi a wopɛ sɛ woduro. Deɛ wopɛ sɛ wo nsa ka wɔ Nyankopɔn nkyɛn na tu ho anamɔn. Onyame ɔma yɛn nteaseɛ daa. Kenkan Bible ɛ.
Na esiane sɛ wɔnni nteaseɛ. Wahu? Nnipa bi wɔ nom a Nyankopɔn asɛm mu wɔn nni nteaseɛ. Na wɔn akoma pirim ti. Enti nsɛmpa a wɔkɔ asɔre fie a ne sɔfo de kyerɛkyerɛ no no ɛ, n'akoma yɛ dɛn? Ɛpirim. Efisɛ atadeɛ a ɔhyɛ a sɔfo kaa ho asɛm no, ne bo afu. Efisɛ wɔba bɛpɛ nsɛnkyerɛnne, wɔbɛpɛ nkwagyeɛ. Saa na ɛkɔ so o. Hallelujah. Nkwagye asɛm no ayera.
Nkwagye nsɛm no a ɛwɔ sɛ nka Kristoni na nka ɛwɔ sɛ ɛhwehwɛ akyiri akwan no, ɛno ayɛ dɛn? Ayera. Ɛna spiritual bath. Sɔfo hyia me mpoano. Ɔbɛyɛ no sɛsi a. Nanso ma sɔfo papa bi nka nkyerɛ no sɛ gya mpenatweɛ. Wonsi asɔre dan mu hɔ bio.
N'akoma ayɛ dɛn?
Apirim. Enti botaeɛ a yɛde som Nyame no, botaeɛ a yɛde agye Yesu Kristo adi no, ɛnyɛ nkwagyeɛ ntira. Hallelujah!
Mese sɛ wotie asɛm yi, wobɛhunu sɛ botaeɛ a wode te Nyame, Nyame nan ase no, ɛnyɛ nkwagyeɛ nti na wode te hɔ. Enti ɛdɔ ne bere a wotie me, nhyira ne sɛ wote me nne. Saa bere na ɛwɔ sɛ wotumi yɛ corrections wɔ w'abrabɔ no mu. Ɛwɔ sɛ wotumi yɛ corrections wɔ nyamesom no mu, na ɛtumi de wakɔ akɔwura nkwagyeɛ mu. Hallelujah! Fa Bible no bra yi.
Wɔse esiane sɛ wɔn akoma apirim nti. Esiane sɛ wɔn akoma apirim nti. Wɔyɛ nkoa a Onyankopɔn ama no ho ananafo. Ɔho, saa nkwagyeɛ no a Nyankopɔn pɛɛ sɛ ɔde ma wɔn a wɔbɛgye no adi no bɛyɛ nwuma papa no, wo, wobɛyɛ ho nanani. Nyankopɔn de saa nkwagyeɛ no ma wo a, ɛnyɛ yie. Efisɛ wo, wo nwuma nyinaa, ɛmfata sɛ wonya nkwagyeɛ. Hallelujah! Amen! Ɛberɛ no nti.
Fa me kɔ five verse three hɔ. Nkyɛmu a eti a ɛyɛ enum, nkyɛmu a ɛyɛ mmiɛnsa. Ephesians chapter five verse three no no, bɔne a esi kwan.
Enti me ba, bakyɛ ɔdɔfo a wotie me, bɔne bi wɔ hɔnom a esi wo nkwagyeɛ ho kwan. Nokwasɛm.
Ɛwɔ sɛ metumi de Nyankopɔn asɛm de kyerɛ wo. Sɛ mamfa ankyerɛ wo a na mayɛ tiafoɔ, na makasa agu kwa. Enti nsɛm a yɛbobɔ so yi nyinaa no, hunu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a wɔyɛ a esi wo nkwagyeɛ ho kwan. Nokwasɛm paa. Enti Bible se bɔne a ensi nkwagye ho kwan. Kenkan Bible. Na adwamammɔ, deɛ edi kan, ɔse dɛn?
Adwamammɔ. Ɛne efi adeɛ nyinaa. Ɛne nneɛma a ɛyɛ fi.
Kenkan. Anaa aniberɛ deɛ. Anaa aniberɛ deɛ. Momma wɔmmɔ din mpo wɔ mo mu. Sɛ wose wopɛ nkwagyeɛ deɛ a, ɛmma yɛmmɔ din mpo wɔ wo mu. Sɛdeɛ ɛsɛ ahotefoɔ.
Sɛdeɛ ɛsɛ obi a ɔyɛ ahoteeni a ɔpɛ nkwagyeɛ. Nokwasɛm. Kenkan Bible.
Enti mo a ɛyɛ ɛnan no.
Fa Bible bra. Na momma wɔnte aniwudeɛ Wɔse nti ma yɛnte sɛ woreyɛ adeɛ bi a ɛnni wuo. Ɛne nkwaseasɛm. Ɛne nneɛma bi a ɛnhyɛ mfata. Anaa aseresɛm a ɛnsɛ. Anaa obi antumi anhwɛ wo ansere nyamesom mma a wɔ sɛ wode wo ho ato soɔ no. Na mmom aseda.
Na mmom ma nipa ntumi nhu ne ho na ɔnyɛ Nyankopɔn asɛ sɛ, a aberanteɛ wei na anka wasɛe. Ɛfiri sɛ. Nanso Nyankopɔn a wɔbɛfa no ɔgye Yesu Kristo di no a nkwagyeɛ a wɔpɛ nti n'abrabɔ asesa. Nokwasɛm. Hallelujah! Amen. Enti wɔse ɛfiri sɛ. Monim dada sɛ.
Mo ara monim dada sɛ.
Ogyamammafoɔ biara anaa afii adeyɛni biara. Obi a ɔte agyamma mu, obi a ɔyɛ afideyɛ. Anaa aniberefoɔ. Obi a ɔyɛ aniberɛ no. A ɔyɛ ɔbosonsomni. A ɔsom bosonsom no. Nni apɛgyadeɛ, Kristo ne Onyankopɔn Bible se, wɔn a wɔyɛ saa nneɛma wei nyinaa, wɔnni apɛgyadeɛ wɔ Christ n'ahennie no mu. Nokwasɛm paa.
Wontumi nnya Christ mu nkwagye ma no nyɛ yiye. Enti mesrɛ wo, twe wo firi ho. Ɔdɔfo a wotie me, twe wo firi ho. Na ɛnka akyi sɛ wobɛtumi anya Christ mu nkwagyeɛ. Nokwasɛm paa. Hallelujah!
Amen.
Enti Romans chapter thirteen verse twelve, Ɛberɛ a mede m'asɛm yɛ dɛn? Ɛrekɔ awieɛ. Momma me ho nyɛ ha mma me, na moyɛ mmienu. Romans chapter thirteen verse number twelve. Verse number twelve. Hɛ. Anadwo kɔ n'anim. Eti ɛbrɛ a mede m'asɛm kɔ awie yɛ ɔdɔfo a wotie me meka kyerɛ wo sɛ saa bere yi ɛbrɛ kɔ. Hallelujah. Amen.
Wode nyamesom a wode Yesu Kristo di yei no, ɛbrɛ papa a wɔsɛ wo bɔ no, wode ato hɔ akyɛ. Hallelujah! Amen!
Nyamesom a wɔsoma di Yesu Kristo akyi no, wɔnante mu basabasa biara biara, wɔnante mu bia basaa saa, akyɛ. Enti, ɛfiri sɛ ɔbaa Yesu Kristo mu no, wakyɛ. Enti meka kyerɛ wo sɛ, anadwo kɔ n'anim. Anadwo kɔ n'anim. Aha.
Adekyeɛ abɛn.
Ah, adekyeɛ abɛn.
Enti momma yɛnyiyi esum mu nnwuma no ngu. Enti sɛ wo nso wopɛ nkwagyeɛ deɛ a, mesrɛ wo, hyɛ aseɛ na yi esum nnwuma no to gu. Na yɛnhyɛ hann akodeɛ. Na ɛfiri nnɛ kɔsi hann akodeɛ. Momma yɛnnan, ɔse momma yɛnnante fɛfɛɛfɛ. Enti sɛ wopɛ nkwagyeɛ na sɛ nsɛm a meka akyerɛ wo yi, sɛ wode bɛyɛ adwuma na wopɛ nkwagyeɛ deɛ, firi na kɔ me so, nante fɛfɛɛfɛ. Sɛdeɛ ɛfata awia. Sɛdeɛ ɛfata awia.
Ɛnyɛ ago bɔne.
Ɛnyɛ ago bɔne.
Anaa nsaburo mu. Anaa nsaburo mu.
Ɛnyɛ adwamammɔ mu. Ɛnyɛ adwamammɔ mu.
Ɛne ahohwie mu.
Anaasɛ ahohwie mu.
Ɛnyɛ ɔko. Ɛnyɛ ɔko mu. Ɛne nitan mu. Ɛnyɛ nitan mu.
Na mmom, Na mmom no, monhyɛ Awurade Yesu Kristo no. ɛfiri nnɛ kɔ, ɛfiri nnɛ kɔ, ma ɔnam nsusuo ne w'anammɔn tutuo nyinaa nhyɛ Awurade, nokwasɛm no, nhyɛ Awurade a wɔse wagye no ayɛ dɛn? adie no, na watumi anam ne so atumi anya nkwagyeɛ. Nti mede m'asɛm no kɔwieɛ no, Philippians chapter two verse twelve. Paulo nwoma a ɔtwerɛ kɔmaa Filipifoɔ eti a ɛyɛ mmienu, nkyɛmu a ɛyɛ edu mmienu no, Ɛhɛ. yɛ nkwagyeɛ ho mmɔdemmɔ so Enti asɛm. deɛ mede regya wo ne sɛ, ɛberɛ a me ne wo redi nkra yi, Ɛberɛ a wote me nne yi, kɔ na kɔbɔ wo nkwagyeɛ no ho mmɔdene. Hallelujah. Amen. Kɔ na kɔbɔ wo nkwagyeɛ no ho mmɔdene foforɔ. Na deɛ woyɛ yi deɛ, sister, ɛntumi fa nkɔwura nkwagyeɛ mu. Deɛ woyɛ deɛ, brother, ɛntumi fa nkɔwura nkwagyeɛ mu. Enti mede asɛm wei agya wo sɛ, kɔbɔ nkwagyeɛ no ho mmɔdene foforɔ. Kenkan Bible. Enti m'adɔfoɔ.
Enti me nua dɔfoɔ a wotie me. Sɛdeɛ moyɛ setie daa no. Sɛdeɛ da biara woyɛ setie ma Nyame asɛm no. Ɛnyɛ berɛ a mewɔ mo nkyɛn nko. Ɛnyɛ sɛ berɛ a me ne wo kasa yi nko na ɛyɛ wo sɛ w'adwene no asɛ, w'akoma abubu. Na mmom. Na mmom no. Afei a me ne mo nkyɛn titiriw.
Afei a me ne wo bɛdi nkra yi titiriw. Momfa suro.
Bere a me ne wo di nkra yi, fa suro. Ne ahopopoɔ. Fa ahopopoɔ.
Nyɛ mo ara mo nkwagyeɛ ho adwuma. Fa yɛ wo ankasa nkwagyeɛ na me ne wo kaa ho asɛm na woagye Yesu Kristo adi na wo nso wopɛ nkwagyeɛ no, fa kɔyɛ ho adwuma. Onyame nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ n'adom no nti. Amen. Amen.
Prophet eh Nyankopɔn nhyira wo, Amen. ɔnyɛ wo kɛseɛ Amen. na ɔma n'adom no ɛnnɔɔso. Jesus. Eh, ma mimi ahoma no ntom, ebia na obi abɔ wuram. Eh, ahoma no ɛyɛ 0554 0554 042 042

Wo din ne baabi a wokasa firi. Daniel. Barast. Ok, ma me nkɔ. Mhm. Amen, amen, amen. Amen. Amen. Amen. Me nso meda ase sɛ wofrɛ ɛbɛ adwumadie so nyankoropɔn wɔnto ne bo ase na wɔnhyira a wɔnyɛ ɔkɛseɛ paa Wo nso wubetumi abɔ wuram wɔ dwumadi yi so aka sima bɛyɛ nwɔtwe bi na yɛ bere no ayɛ bere. Ɛne saa. Wubetumi abɔ wuram. Halew! Wo din ne baabi a wokasa firi. Wo din ne baabi a wokasa firi. Apostle Daniel Posu, pani, na wo ho te sɛn? Eh, Papa ma no nkɔ. Ame ame ame. Mm. Mm. Saa pɛpɛɛpɛ. Ama bebree naa yayera.